דא דארף מען זיך אויך אפשטעלן אביסל רעדן פון דעם, א מענטש מיינט ער האט א חבר, בעסטע בעסטע בעסטע חבר, זאלסטו וויסן, זיי געווארנט, און הער גוט צו וואס מען זאגט דיר פאראויס אין לעבן, אז דיינע בעסטע חברים ווען דו העסט האבן א צרה, און ווער ס'וועט קענען מאכן פלייטע וועט מאכן פלייטע פון דיר, און דו העסט דיך טרעפן אליינס אין וואגן. דאס איז דאך אויך נישט געפערליך? און אויך דא נאך אמאל א פאל אז די בעסטע בעסטע חבר באגראבט זיך, נישט ער לאזט דיך אליינס אויפן וואגן, ער נעמט דעם שאוול און ער גראבט דעם גריב און ער לייגט דיך אריין, און ער באערדיגט דיך. טאקע עד כדי כך? עד כדי כך. נישט עד כדי כך, נאך סאך מער פון דעם, ביז ווי ס'קען גיין. סאו וואס דען, מ'טאר נישט לעבן מער? מ'טאר נישט, אוודאי, כ'קען שמועסן מיט א חבר. אבער דאס איז נישט לעבן. דאס טייטש, טאטע מאמע רופן דיך אהיים און א חבר רופט דיך. זאלסט וויסן טאטע מאמע בלייבן מיר טאטע מאמע, די פאן גייט אריבער, מען ווערט אביסל עלטער, די חברים איז נישט דא ווי צו געפונען, מען טרעפט זיי נישט, טאטע מאמע בלייבט טאטע מאמע. יעצט אייבירשטער העלפן האסט חתונה, האסט אן א ווייב, האסט אן קינדערלעך, חברים האבן מיר געזאגט אהער, חברים האבן מיך אוועקגעשלעפט, חברים האבן מיך גערופן, די חברים וועלן דיך איבערלאזן אליינס איין טאג, און עס איז נאכנישט געפערליך אז מען לאזט איבער אליינס, נאר זיי וועלן דיך באגראבן, דיין ווייב און קינדער, דאס וועט אויפשטעלן א אידישע שטוב, וועסט ציען נאך דורות און נאך דורות. דו פרעגסט מיך וועגן אוועקפארן וויקעישן, זייער א שיינע זאך, האסט חתונה געהאט? זאלסט פארן מיט דיין ווייב, וועסט דיך פארן אביסל אויסלופטען, זיך אביסל אויסרוען, זייער שיין, סך הכל איז עס זייער וויכטיג, עס ווענדט זיך וויפיל דער מענטש דארף עס האבן, און ס'ווענדט זיך וואס די שטוב מען קומט, אז א מענטש קומט פון א שטוב ווי מען איז געפארן, די גאנצע שטוב איז אלס געפארן אהער און אהין, אה שוין, מען דארף פון פארן דא, מיט פארן דארט, אבער איך זאל איבערלאזן מיין ווייב און פארן מיט חברים אויף וואקעישאן? דאס איז דאך עפעס א זאך וואס האט נישט קיין שכל, וואס דו פארסט אוועק שבת פון שטוב מיט וועם? מיט חברים? און דו לאזט איבער די ווייב און קינדער? דאס האט דאך עפעס נישט קיין שכל. און די אלע בעלי בתים וואס זיי ווילן זיין געטריי פאר די ארבעטארערס, ס'איז א נייע סטייל געווארן אז מען נעמט ארויס ארבעטארעס פאר שבתים, נו, די ארבעטארערס, דו ווילסט זיין געטריי פאר דיינע ארבעטארערס, זאג פאר יעדן ארבעטער אז דו געסט אים א טאג אן ארבעט, יעדער קען נעמען א טאג, צוויי טעג אין יאר, די ביזנעס איז אזוי העפליך און אזוי געשמאק אז מען לאזט די ארבעטארס צאלען ביי וועקעישאן מיט זיין ווייב. נאר דענסט ביסטו אים געטריי, יעצט ביסטו אים נישט געטריי, דו שלעפסט אים אוועק פון שטוב, דו ביסט אים נישט געטריי. דאס איז נישט קיין שכל'דיגע זאך, און קיינער רעדט נישט פון דעם, ס'איז א זאך וואס ווערט שוין א מנהג, וואס יעדע ביזנעס מוז עס טון. דו ווילסט זיין גוט פאר דיינע ארבעטערס, דו ווילסט זיי ווייזן פרישיעישן, דו ווילסט זיי ווייזן אז דו האסט הנאה פון זיי, דאנקבארקייט, זייער שיין, זאג פאר יעדן ארבעטער, יעדער איינער קען נעמען א שבת אוועקפארן מיט זיין משפחה, אדער ארבעטער וועט זאגן אז ער וויל אפילו נישט אוועקפארן, ער וויל בלייבן אינדערהיים, קענסט אים זאגן, איך צאל דיך די חודש דיין רענט, וואס וואלט ווען געקאסט א שבתון, דאס איז געטרייסט, אוועקנעמען מענטשן פון שטוב, דאס האט נישט קיין זין, זינלאזע זאך, ס'נישט קיין, און מ'גייט מחזק זיין מענטשן, מחזק זיין מענטשן.